nzvimbo yemudawarima ndo panga pane ungano yekutenda vatsigiri vemusangano wezanup f kucluster yechipiri nzvimbo dzinosanganisira magarasadza pokoteke chirasauta mupatsi red hill rambakombwa

uye Honourable Minister Felix Tapiwa Mhona avo vanova miri wedare reparamende kunzvimbo iyi vakavimbisa nekusendera mashoko emutungamiri wenyika ekuti kunyange zvazvo kwakaita nzara hakuna munhu achazofa nenzara vakati mutungamiri wenyika ari kushingaira iye zvino kuitira kuti matambudziko anouya nekusanaya zvakanaka kwemvura kwaitika mwaka uno apedzwe uye chirongwa chekubatsira vanhu chakutotanga chiri kupfuura mberi Hanzi nababa wedu vaMnangagwa, hakuna imba ichafa nenzara. Ngatibatei mashoko iwayo. Mafambiro anoita chikafu, chikafu chinofamba chichibva. Kansela ndiye achaziva musha ine nzara, izvozvo tanzwa kuti misha yese ine nzara, asi sekutaura kwamaita ndopatamboti dzimwe dzimba dzakutungamirwa nevana. vabereki vakatisiya ichokwadi mukaona otamira mutsara nemwana atiri kuziva kuti ndiye aritove mai ndiye baba tinoti dai atanga ambowana ndotsika yedu iyi vakati womugwagwa unobva wedza wakananga kubwera uchipfuura nepasadza uchatanga kuvandudzwa munguva pfupi dzinotevera Migwagwa yedu tichatangira iwo wakasarira tara uyu uchipinda masadza vemashopu monovaudza kuti chigadzirai mashopu achinaka zvinoenderana netara iri kuuya nepamashops enyu toisira pane shango tozoisumudzira pane shango ichisumuka futi chatiri kuda ndechekuti inobuda nekubhoyera uko Masachigaro akasiyana siyana vakataurawo dambudziko rinosangana nevanhu zvikuru sei nekusanaya kwemvura uye zvakasinhirwa nevasachigaro vanobva kunzvimbo dzinoti ward 27 ward 26 neward 25 inova ndiyo iri pasiwo penzvimbo yebudawarima paitika chiitiko ichi Viva ZanuPF! Pasi nemhandu! Hero dambudziko, hero dambudziko! Mudumbu, gore rino mvura yakaramba kunaya. Kwakapisa! Hatidi kunyeperana. Chatiri kukumbira, honorable, takumbira kuti nyangwe vanobatsira ivavo vakauya Vasaita zvekuti tiri kunyora vanhu cheni mubhuku kunofiwa kunofiwa. Sadyaro veDCC Comrade Vernon Muringani vakatendawo vatsigiri vemusangano weZanu PF uye ndokuti nyaya dzakakusha yezvino ndedzekuvaka musangano.
Nguva yatiinayo semusangano iko zvino ndewekuvaka musangano kuti usimbe. Saka pamaself structures akunovakwa apa pati iri kuda kuti pavakwe maself structures echokwadi. kwete nzara amen amen muri kundibata here makomredi tichauya tichizvitsanangudza asi maself structures akunovakwa ngaave maself structures emusangano wezanu p f
vana madzimai neva rume nevakomana vakaona mukana wekutamba pachiitiko ichi kunyange kwaipisa zvako madzishe anoti headman tambauga naheadman mutengwa vakauyawo vachitsigira kukunda kwemisangano zanupf pachiitiko ichi Headman Tambauga ndokuzopeta chirongwa ichi nemashoko akakosha. Uyezve ndoda kuti titaure zvedu chete isusu nga semazimbabweans kwete kusi vanhu vekuchikomba chete semazimbabweans ngatisapindwa ine yatingati dependency syndrome yekuti tinomirira kupuhwa chete aiwa ngatikotei tichiinisheta zvimwe zvinhu tega tokumbira tichionekwa kunzi zvechokwadi tine potenje yekuita zvatiri kuita
lovemore muchakandiona masunungure weredio vaya com